Моннан да елга буена гына төшеп, су гына кереп кайтабызмы, әй? Кит әле! Бабалар йөзә торган суыңда колакларыңны сөртмәкче буласыңмы? Соң нигә хәзер монда барыбыз да бака чутындамыни инде? Соң, булмаса юк дип әйтер идең. Була торып, кунакларыңны хөрмәт итәме инде, әткәсе?

Тереккә чәй дип инде алгач, нәрсәгә шаккаттың? Әйтә күрмә, Вахит, әйтә күрмә. Әйткән сүзгә караганда, әйтмәгәне яхшырак. Юк, туктагыз әле. Бе, миңа да әйтергә ярамый торган нинди сер инде ул? Сер түгел, әйткәч әйтәм инде, әйтәм. Алда чәй дә. Әйтергә ярамый ди.

Күпме бергә яшик дип артымнан чаптың бит, күпме чаптың, әй, күпме чапканын белсәң, Нуриякәем, чаптың! Чапмаган булсам, әйбәтрәк булган булыр иде. Соң әллә мин өйләнгәнеңә үкенәсеңме? Ә? Юк, юк, үкенмим. Әй, сезнең туй буладыр бит инде? Булыр инде, әйе, булыр. Әй, туктагыз әле. Тик беренче булып котлаучылар без булып чыгабыз, малай булгач. Шулай була инде, әй. Әйдәгез әле, әйдәгез әле, шушы салынган рюмкаларыгызны күтәрегез әле. Без сезгә бәхет телибез. Әйбит әкияз. Әй, моны аерым колхоз гомер шундый булды.

Кеше хөрмәт итеп, чабылган җиргә бармый калалар димени? Бәлкем. Ә бәлки барып булмас? Анысы икенче мәсьәлә. Ә менә туй бүләге булмый калмас. Бүгеннән үк затлы бүләк алып җибәрәбез, җибәрәбез бит, әткәсе. Соң туйга барганда гына затлы бүләк алып баралар аны. Ә без туйга барганчы җибәрәбез, ә туегызга. Катнашырга тырышырбыз. Бой бише. Син бер дә ялгышмагансың, Нуриякәем. Сезнең матур тормыш өчен. Әйдә, Нуриякәсе, әйдә, әйдә. Ый, аерым колхоз. Вот тормыш диген, ә? Тормышка ни булган, әткәсе? Хәзер мунча ягып җибәрәбез. Әйдә әле, әйдә, утынын гына алып киттек, әйдә, әйдә. Соң, шушындый ачы челләдә дә мунча кереп ятмасагыз инде. Күршеләр корчаңгы чире белән чирләгәннәр дип уйларлар. Соң булмаса, юк дип әйтер идең, күрсен болак торып. Кунакларыңны хөрмәт итәбез инде, әткәсе.

Сез дә монда ничек таныштыгыз соң ул? Минем ишек төбемдә. Димәк, сез бер өйдә торасызмы? Юк, бер өйдә түгел. Эшкә китеп барганда, чәчәк тотып, ишек төбендә басып тора. Димәк, кайда яшәгәнемне белгән. Бер атна гына әле безнең танышканга. Кинога чакыра, бармыйм. Инде эшкә шалтырата башлады, кызлардан оят хәзер, Рамоя шалтырата дип кенә җибәрәләр. Сине монда нәрсәгә чакырганын аңлыйсыңдыр?

Балта остасы ул, көчле. Тик мин андыйларның өчен бертын бер юлы үкенеп саламын. Монсы тагын бер кавышмак инде миңа. Менә инде дүрт ел буена каратэ группасында йөрим. Инде миннән калмасын дип, аңа да бер-ике дәрес күрсәтмәкче идем. Менә хәзер аңлашыла башлады. Сорарга ярыйдыр бит, Мәрьям? Ярый, сора. Синең ирең бар идеме? Юк, минем беркайчан да бер кемем дә булмады. Ләкин ялгыш кына бер кияүгә чыгарасым калдым. Ә ник чыкмадың соң, Мәрьям? Туйдан качтым. Үз туеңнанмы? Әйе. Шулай да буламыни? Үзем белән булмаса, мин дә кеше әйткәнгә генә ышанмаган булыр идем. Сер булмаса, ник чыкмадың? Әллә яратканмын, әллә юк. Тәкъдим ясагач, ризалык бирдем инде тегеңә. Әһә. Исеме ничек тегенең? Исемен телгә дә аласы килми. Юкса зур почет булыр аңа. Эш туйга барып җитте. Эчәләр, җырлыйлар, бииләр. Исереп китте бит теге. Икебез генә калгач, беләсеңме нәрсә ди теге? Нәрсә ди теге? Фәлән вакытта мин синең энәң белән култыклашып китеп барганыңны күрдем.

Артыңнан эзләп йөрмә өзәме? Эзләп тапты бер айда. Нәрсә ди инде теге? Яхшылык белән кайтмасам, бай-баеңа карамый бәйләп алып кайтам, ди. Ә ничек котыла алдың? Дәваланып бетим, аннары авылга гына түгел, Камчаткага да китәргә ризамын, дидем. Нәрсәдән дәваландың? Ул да шулай сорый.

Хәзерге заманда үзеңне үзеңә ышансаң гына, шул вакытта Минҗәмил күреп үсмәдем, әти-әнидән фәлән итмә, төгән итмә дигән сүзләр ишеткәнем булмады. Ул турыда сәбәп тә булмады. Шуңа да, үз башым белән фикерләп, үз дигәнемне эшләргә өйрәнгәнмен. Эшкә барасы җылы керә башлады. Нидән? Гафу ит инде мине, Нурия. Бу бит инде Сафаның

Соң үбешми генә булмый идемени соң, ә? Бе үзең нишләр идең соң, ә? Мин һәрхәлдә дустыма хыянәт итмәс идем. Бертуктаусыз Горько да горько кычкырыш. Без нәрсә, тимер чыбык кырырга тиешмени соң монда, ә? Шулай да. Алай булгач, Вакыйф монда артык дип килергә иде үзенә үбергә ир. Һу-у. Башка таяк белән сукканнан да болайрак булды болай, ә? Тутый кош тотам дип, кармак кәләгәсен мүзегән балыкчы. Берничек тә алдап алмый бит әй бу хатын-кызларны, ә? Да, брат, әле дә син булдың әле. Син булмасаң, баш беткән иде. Баш бетүең бетмәсә дә бит, шау-шу килү, тормоз җимерү. Авылдаш! Әйдә, капкалап алыйк әле, нервны кузгалдырыйк. Әйдә, шулай да ит. Син мине гафу ит инде, авылдаш, ярыймы? Нормально, нормально, авылдаш, алып бир. Сине бу юлы бит инде яхшы иттереп кенә кунак итеп булмады. Башка бер вакытны килгәч, рәхәтләнеп бер типтереп кайтырбыз әле, ярыймы? Бәгырем, шәһәрдә кунакларың озатырсың да, иртә-иртә килерсең. Тукта әле, тукта, тукта. Син нәрсә, әллә монда калырга чамалыйсың, малай? Әле ник чамаламаска? Авылдашларга шушы бер дачага да жәл бер төнге. Дача жәл түгел дә бит. Эш шунда, авылдаш. Нәрсә ди? Безгә моннан шәһәргә бергә кайтып китергә кирәк. Минем шәһәрдә эшем юк. Миңа анда барырга да кирәкми. Эш шулайрак, авылдаш. Моннан шәһәргә бергә кайтып китәбез дә. Мин үз хатыным белән, үз улым белән кайтып китәм. Син, янәмәсе, үз хатының белән, үз улың белән кайтып киткән буласың да. Хәйлә табасың да кайтасың да китәсең. Авылга димени? Әйе, авылга. Ярый, брат. Башка бер вакытта рәхәтләнеп типтерербез әле, давай. Юк, авылдаш. Нәрсә юк тагын? Юк, булмый. Нәрсә булмый? Менә мин үз-үземә әймен. Ант иткәнем бар. Эшкә килеш мин әйтәм юлга бер дә чыкмыйм дип. Шуның өчен авылдаш булмыйм, әйдә синең өчен. Юк, туктале, тукта, тукта, тукта. Син эчми тор әле, авылдаш. Ник эчмәскә, бик кунак ич, әйдә. Син әле юлга чыгарлык хәлеңдә соң. Шуннан тагын ни бит инде авылдаш. Нәрсә инде тагын? Ну, ну, Нурия синең белән кала алмый бит инде монда. Бу бит кияүдәге кыз түгел, теләге булса калсын. Синең белән бер түбә астында.